De twadde brief oan 'e Korintiërs, haadstik ien. Fan Paulus, apostel fan Kristus Jezus troch Gods wil, en Timoteus, de broer, oan 'e gemeente fan God yn Korinte en oan hiel Gods folk oeral yn Achaje. Genede en frede mei jimme jûn wurde fan God ús Heit en de Hear Jezus Kristus. Heech te priizjen is God, de Heit fan ús Hear Jezus Kristus, de Heit fol fan barmhertichheid en de God dy't altiten fertreastget. Hy jout ús treast yn al ús benearing, dat wy fan ús kant kinne oaren dy't yn allerhanne benearing binne, treast jaan mei de fertreasting dy't wy sels fan God krije. Want lykas wy ryklik ús part krije fan it lijen fan Kristus, sa krije wy troch Kristus ek ryklik treast. Komme wy yn 't near, it is ta jimme treast en heil. Krije wy treast, it is ta jimme treast, dat jimme de krêft ûntfange om itselde lijen dat wy ek drage ferduldich te ferdragen. En de hope dy't wy foar jimme hawwe, stiet fêst. Wy witte, jimme krije jim part fan it lijen, mar ek likegoed fan it treast. Want wy wolle net, bruorren, dat jimme ûnkundich bliuwe fan de benearing dy't hjir yn Azië oer ús kommen is. Wy hawwe it oer mjitte swier hân, boppe ús macht, dat wy begûnen sels oan ús libben te twifeljen. Ja, wy seagen ússels as opskreaun foar de dea. Dat is oer ús kommen dat wy net op ússels betrouwe soenen, mar op God, dy't de deaden opwekket. Hy is it dy't ús rêden hat út sa'n grut libbensgefaar. en hy sil ús ek fierder rêde. Ja, wy hawwe op him ús hope set dat er dat ek tenei dwaan sil, om't jimme ús ek meihelpe troch jimme bidden. Sa sille der gâns minsken om ús him op allerhanne wize tank bringe foar wat er ús jûn hat. Dit is it dêr't wy grut op geane. Us gewisse befêstiget ús deryn dat wy yn ienfâldigens en suverens dy't fan God komme, net yn minsklike wysheid, mar yn Gods genede yn 'e wrâld ferkeard hawwe, benammen foar jimme oer. Wy skriuwe jimme dan ek net wat oars as wat der stiet en wat jimme ek goed fersteane, Ja, ik hoopje dat jimme it ienris folslein ferstean sille, lykas jimme it al foar in part ferstien hawwe, dat jimme likefolle reden hawwe om fan ús te sprekken as wy fan jimme, de deis fan ús Heare Jezus. En yn dat betrouwen wie ik fan doel earst by jimme te kommen om jimme foar de twadde kear in deugd te dwaan. en by jimme wei nei Masedoanië te reizgjen en fan Masedoanië wer by jimme werom te kommen om fan jimme fuortholpen te wurden nei Judea ta. Dat wie myn bedoeling. Bin ik dêrmei, sa't jim miene, dêr no te licht oerhinne gien? En haw ik myn plannen as in minske fan 'e wrâld makke? Dat it by my ja ja en tagelyk nee nee is. Mar God stiet der boarch foar dat ús wurd ta jimme net tagelyk ja en nee is. De Soan fan God, Kristus Jezus, dy't troch ús ûnder jimme ferkundige is troch Silfanus, Timoteus en my, wie net ja en nee tagelyk. Mar yn him wie it allinne ja. Want hoefolle beloften fan God der ek wêze meie, yn Kristus seit er dêr ja op. Dêrom sizze wy ek troch Kristus amen tsjin God ta syn eare. En God sels is it dy't ús mei jimme befêstiget yn 'e mienskip mei Kristus en ús salve hat. Hy is it ek dy't syn segel op ús set hat en ús as foarskot fan wat noch komt de Geast yn it herte jûn hat. Ik berop my op God as myn getuge. Allinne om jimme te sparjen bin ik net mear nei Korinte kommen. Net dat wy baas spylje wolle oer jimme leauwen, mar wy wolle meiwurkje oan jimme bliidskip. Yn it leauwen steane jimmes ommers fêst genôch. Haadstêk twa. Dit hie ik my foarnommen, in nij besyk oan jimme mocht net wer sa'n pynlike saak wurde. Want as ik it bin dy't jimme fertriet doch, wa bliuwt der dan noch oer om my bliid te meitsjen? Wa oars as krekt deselde dy't ik fertriet dien haw? Dat is no krekt wat ik skreaun hie. Ik woe by myn kommen gjin fertriet ûnderfine fan harren oer wa't ik my just bliid meitsje moast. Ik haw betrouwen op jimme allegearre dat myn bliidskip ek dy fan jimme allegearre is. Want út swiere benearing en in benaud herte haw ik, mei gâns triennen, jimme skreaun. Ik woe jimme gjin fertriet dwaan. Mar jim dúdlik meitsje hoe bysûnder ik fan jimme hâld. As ien fertriet dien hat, dan hat er dat my net oandien, mar jimme allegearre, alteast foar in part, om net te oerdriuwen. Foar sanein is it genôch dat de measten fan jimme him it leksum lêzen hawwe. Dat jimme moasten him no mar leaver ferjaan en fertreaste, Oars soe it al te swiere fertriet sanien oermânsk wurde kinne. Ik fermoanje jimme dus, lit tsjinoer him no de leafde jilde. Mei dat doel hie ik jimme ommers ek skreaun om nei te gean oft jimme betroud binne, oft jimme yn alles om sizzen jouwe. Wa't jimme ferjouwe, dy ferjou ik ek. As ik wat te ferjaan hie, haw ik dat ommers al dien, om jimme, foar it antlit fan Kristus, dat de Satan ús net de baas wurdt, want syn oanslaggen binne ús wier net ûnbekend. Ik gong nei Troas om it evangeelje fan Kristus te bringen en de doar stie dêr wiid foar my iepen om it wurk fan de Hear te dwaan. Mar ynwindich hie ik gjin rêst, om't ik Titus myn broer net trof. Dêrom naam ik ôfskie fan harren en reizge ik ôf nei Masedoanië. Tank oan God, dy't ús altiten yn syn triomftocht meinimt yn mienskip mei Kristus. Troch ús ferspriedt hy oeral de kennisse fan syn namme as in swiet rook. Want dat binne wy, in swiet rook foar God fan Kristus ûnder harren dy't behâlden wurde en ûnder harren dy't ferlern geane. Foar de lêsten in deadlike rook dy't de dea docht, foar de earsten in libbensrook dy't libben jout. En wa kin sa'n taak oan? Wy binne alteast net lykas de measten, dy't fan Gods Wurd in jildwinning meitsje. Nee, as oprjochte minsken dy't God stjoerd hat, sprekke wy foar Gods eagen yn mienskip mei Kristus. Haadstik trije. Begjinne wy ússels alwer oan te priizjen? Of binne wy faaks lykas somliken ferlegen om brieven fan oanrekkommendaasje foar jimme of fan jimme? Jimmesels binne ús brief, ús yn it herte skreaun, begryplik en lêsber foar alle minsken. In iepen brief fan Kristus mei ús help opsteld, Net mei ynket skreaun, mar mei de geast fan 'e libbene God. Net op stiennen platen, mar op platen dy't herten fan libbene minsken binne. Sa'n grut betrouwen hawwe wy yn God troch Kristus. Net dat wy út ússels dat oankenne, en betink soks sels. Alles wat wy kinne, komt fan God. Hy is it dy't ús de fermogens jûn hat om tsjinners te wêzen fan in nij ferbûn. Net yn in skreaune wet, mar yn in geastlike bân fêstlein. Want de skreaune wet makket dea, mar de geast makket libben. No wie dan de tsjinst fan de dea mei letters yn stien grafearre al mei sa'n hearlikheid dat de Israeliten Mozes net lyk oansjen koenen fanwege de glâns fan syn gesicht, dy't dochs foarby gong. Hoefolle te hearliker sil dan de tsjinst fan de Geast net wêze! As de tsjinst fan de feroardieling al hearlikheid wie, nammers te oerfloediger yn hearlikheid is dan de tsjinst fan de frijspraak. Nee, de hearlikheid dy't wie, moat net lykje by de hearlikheid dy't boppe alles giet. Want as dat wat foarby giet al mei hearlikheid mank gong, nammers te grutter is de hearlikheid fan dat wat bliuwt. Om't wy dan sok in hope hawwe, geane wy mei folle frijmoedigens te wurk en dogge net lykas Mozes, dy't syn gesicht mei in kape bediek. De Israeliten mochten net sjen hoe't dy glâns wer foarby gong, mar har betinken waard ek noch ferhurde. Oan hjoed-de-dei ta ommers is deselde kape der bleaun by it lêzen fan it Alde Testamint. Hy wurdt net weinommen om't er allinne ferdwynt as men yn Kristus leaut. Oan hjoed-de-dei ta leit der harren sa faak as Mozes lêzen wurdt in kape oer it hert. Sa faak lykwols immen him ta de Hear bekeart, wurdt de kape weinommen. De Hear no is de Geast, en dêr't de Geast fan de Hear is, Dêr is frijheid. Wy allegearre no, dy't mei in ûnbedutsen gesicht de hearlikheid fan de Hear as yn in spegel oanskôgje, wurde nei itselde byld fan uterlik feroare, wat langer, wat hearliker, troch de Hear ommers, dy't Geast is. Haadstêk fjouwer. Dêrom jouwe wy de moed net oer, om't God sa goed west hat en jou ús dy tsjinst. Mar wy hawwe ôfweefd mei de dingen dêr't men jin foar skamje moat en dy't men dêrom ferburgen hâldt. Wy geane net mei glûpskens te wurk en ferfolskje it wurd fan God net. Dat wy de wierheid oan it ljocht bringe, dêr kinne de minsken krekt oan sjen dat wy ússels oanpriizje foar Gods eagen. As der al in kape leit oer it bliid boadskip dat wy bringe, dan allinne foar harren dy't ferlern geane. Foar harren wa't de god fan dizze wrâld it betinken ferbline hat. Nammentlik fan de ûnleauwigen, sadat se it ljocht net sjogge fan it bliid boadskip dat sprekt fan de hearlikheid fan Kristus, dy't it byld fan God is. Want wy ferkundgje net ússels, mar Jezus Kristus as Hear en ússels as jimme tsjinners om Jezus wil. Want deselde God dy't sein hat, Ljocht sil skine út it tsjuster, is ús as ljocht yn it hert opgien Om de kennisse fan syn hearlikheid strielje te litten op it antlit fan Kristus. Mar wy drage dizze skat mei yn stiennen kroeken, dat dúdlik is dat de einleaze krêft fan God komt en net fan ús. Wy wurde fan alle kanten beneare, mar wy rinne dochs net fêst. Wy hawwe ferlet fan rie, mar binne net ús rie te'n ein. Wy wurde ferfolge, mar net oan ús lot oerlitten. Wy wurde delslein, mar komme net om. Alle dagen weroan drage wy it stjerren fan Jezus yn it lichem mei, dat ek it libben fan Jezus yn ús lichem dúdlik blike mei. want al oan wurde wy, wylst wy noch libje, oan 'e dea oerlevere om Jezus wil, dat ek it libben fan Jezus yn ús stjerlik bestean klear blike mei. Sa docht dan de dea syn wurk yn ús, mar it libben yn jimme. Der stiet skreaun, Ik haw leaud en dêrom haw ik sprutsen. Wy hawwe datselde slach leauwen. It stiet mei ús dus krekt sa. Wy leauwe, dêrom sprekke wy ek. Want wy witte dat Hy dy't de Hear Jezus út 'e deaden opwekke hat, ek ús mei Jezus opwekje sil en mei jimme by Him bringe. want dat bart allegearre foar jimme. As de genede oanwaakst, sille ek wat langer wat mear ferlosten aloan mear tank bringe ta eare fan God. Dêrom ferlieze wy de moed net, mar al reitsje wy kristenen uterlik yn it ferfal, ynnerlik wurde wy dei oan dei fernijd. Want de benearing dy't wy no hawwe is mar licht en duorret mar koart en moat net lykje by wat dy ús bringt: in oerfloed fan hearlikheid dy't boppe alles giet en ivich duorret. Underwilens hâlde wy as doel foar eagen net de dingen dy't men sjocht, mar dy't men net sjocht. Want wat men sjocht is mar foar in tiid, Mar wat men net sjocht, bliuwt ivich.